Enklask ouzh Splann! droukmouget e korf ar merc'hed. Un abadenn zo kinniget deoc'h gant Radio Breizh ha Splann. Lodenn gentañ, Breizh a dezhet o vountañ war pennoù bras bed ar yec'hed. Ha ta selaoueri on a selaouerizet koutant brazomp de ginnig d'or un abadenn nevez diar enklask ouzh Splann! Ur wer diwezhañ hon eus komzet hag an amoniak il a raent didrouz e Breizh. Hiziv vo lakaet ar gaoz àr un enklask nevez diàr-benn an ensteudoù amplant e galleg e sur. Embannet oe an enklask e miz Here daou vil daou warn-ugent àr lec'hienn Splann. Lakaat a ra arvel ur c'hudennoù yec'hed degaset gant an ensteudoù-se ar gorf ar mouezhet. Ni oar n'oe diskleriet an ambregerer a Bro-Dua anê n'eus kudenn eurbeud gant an ensteudou. Met un diell oe bet savet e daou vil seitek gant ajañs eurieret a embann ur c'hontrol per oe lâret ivez get ur bochad mouezhet. Hi zo e kinnigomp deoc'h roa en dor da glevout istoer ur mouezhet o deus klasket cheñch an traoù ha boutailh ar pennoù bras bet eurieret. Genomp ima an itron Splann. evit komz hag ur sujed-sonn. Eljust ne vo roet hec'h anv, kompren a rit mat selaouerion ha selaouerized e kizidik bras seurten klasko. Demator, itron splan, penozeiak genor. Ar matre, a genor?
Matre, trujari.
Laridain, petae un ensteud a da beda a servicha. Neuze an unsteudoù a vez implijet gant ar maouezed evit an disilañ pe ar gontraception ma karit. Kinniget oant evel dazont an disilañ peurbad just a-walc'h, neuze kuit da gaout vugale da viken. An unsteudoù zo produet diwar meskaj metaloù hag int embouzet e korzennoù an uterus. Hag piv eo produet an unsteudoù e sur? Gant Conceptus, un embregerezh amerikan, oa bet e penn an traoù da gentañ. Gwerzhet e oa an unstêdoù-hesur ganti, ha war-lerc'h e oa bet prenet Conceptus gant un embregerezh alaman anavezet-sur a-walc'h, Bayer an hini. Ah ya, un embregerer bras eo. Pet a dud o deus resevet un ensteudell-se e Bro-C'hall? Imboudet int bet 'ba korf daou c'hant mil a vaouezed e Bro-Frañs etre daou vil daou ha daou vil seitek. N'eus ket ezhomm lakaat an dud da gousket evit staliañ an unsteudoù. Se zo kaoz eo bet implijet ur bochad an teknik-mañ. Hennezh 'oa memes teknik a zo bet graet ar muiañ ganti e Bro-C'hall adalek daou vil nav, hervez sifroù zo bet roet gant renerezhioù hollek ar yec'hed. A ya ur seurt.
Hag embannet zo sifroù a live etrevroadel Ah ya, gwerzhet zo bet euh, gant Bayer ur milion a ensedoù dre ar bed. Ha Bro-C'hall eo a lec'h e lec'h ma veze bet gwerzhet ar muiañ, ha keñver an niver a annezidi. Neuze, daou c'hant daou-ugent mil ensteud. Abalamour Bernenz Teudou zo bet jerseti Bro-C'hall. Ah ya sur, ha n'eo ket marteze. Er bloavezh daou vil triwec'h oa bet emboudet eizh mil un steud warn-ugent gant ar ginekologourien. Met mouezhet zo o deus kemeret ar gaoz evit diskouez efedoù fall an ensteudoù e sur ar gorf ur merc'hied Amañ e komañs o enklask, itron Splann. Setu, ba poan-ua a bep seurt zo bet lakaet war wel gant ar maouezed o doa un ensteud. Skuizder bras, poan-benn, kudennoù neurologel ha betek bezañ dic'houest da vale ken memes. Hir eo al lestenn e gwirionez. Pemzek dregont eus ar maouezed e Bro-C'hall o deus divizet dilemel an ensteudoù. Da lâret eo e vije bet operetet tregont mil a vaouezed en ospitalioù evit skarzhañ an ensteud e sur. Ha cheñchet zo bet un dra bennak diwalloc'h en em santer ur mouezhad c'hwec'h bod bet dilemet gant an ensteud Ya, sur, an darn vrasañ anezhe eo aet o yec'hed war welat pa oa bet tennet an ensteud. Neuze ne liammet penn-doc'h-benn. Eh, mar n'eo ket kenez, start eo ober al liamm gant e sur. Bayer en doa divizet skarzhañ an ensteudoù eus marc'had Bro-C'hall e daou vil seitek hag eus marc'had ar Stadoù-Unanet ur bloaz war-lerc'h. Met an embregerezh en doa meneget oa 'blam da abegoù kenwerzhel. Ha neuze, nac'het en doa Bayer e vefe e-sur kozh an efedoù hag ar c'hudennoù fall war ar gorf ar maouezed. Pezh zo, oa dielloù o tiskouez ar c'hontrol hag a lakae douetañs war surentez an unsteudoù. Bayer ha pennoù-bras bet ar yec'hed a anaveze an dokumant-se just a-walc'h, met se zo eil lodenn an enklask. Enklask ouzh splann, droug mouget e korf ar merc'hed. Lodenn gentañ, Breizh a dezhed o vountañ war pennoù bras bed ar yec'hed.
Ur mouezhet o deus bet o c'houzañv ensteudoù e sur o deus kaset o enklaskoù o-unan evit kaout respontoù. Splann zo bet darempred gant Diouane hag a zo e chom e Breizh. Ya, unan oa tapet fall gant an ensteudesur hag unan all a zo skiantourez e Brest. Bet int betek hejañ pennadurezhioù ar yec'hed. Ha gall a rit lar din piv int? Isabelle Illis eo an hini gentañ, pevar bloaz hag hanter-kant eo, o chom 'ba Sant-Brieg. lakaet 'oa bet dezhi un ensteudez sur e miz Eost daou vil eizh peger 'oa o klask ur mod kontracepsion hag abadenn da viken. Met goude un nebeud michoù 'oa komañset da vout fall-tre ar jeu. Bec'h oa war skevent Izabel ha goude he doa bet poan kigennoù. Ha koll a rae nerzh betek bout rediet da implijout ur gador rull evit gellet mont a-dont. Ha gwrednoe ruilhan get emplantañ e-sur? Ha pas diouzhtu, start oa ar prantad eviti, kollet o klask en em pareañ. Ha d'ar c'houlz-se ne gomprene ket ar vaouez eus pelec'h e teue ar poanioù 'noa da c'houzañv. En desped d'an holl amprouadennoù 'oa bet graet ne oa bet ket kavet displegadenn ebet, ha d'ar poent-se ne soñje ket dezhi e c'hallfe bout dre faot an euzhtud.
Penaos 'neus gwraet ur liamm desur neuze? Dre zigouez e gwirionez, a-drugarez da destiennoù maouezed all 'oa bet embannet war internet, ha neuze he deus komañset d'ober al liamm ha divizet ren un enklask en he zu. E daou vil seitek noa goulennet Isabelle e vije tennet kuit er Rensteud, un diviz a yae kontrol da alioù medesonerien zo. Posubl eo bet dilemmet an Ensteud a-wezhur? Ya, met koulskoude ne oa ket bet graet an Ensteudesur evit bout lemmet kuit. Evit en em dizober anezhañ war red tennañ korzennoù ar vaouez, neuze tromp de falop, pe an uterus a-bezh memes. Diouzhtu ne santet an efedoù Isabelle war he yec'hed, hervez ar pezh 'm eus kontet deomp. Selaouomp anezhe. Tenn a rae ur burzhud. Dindan un nebeud michoù e c'hellent kerzhet en-dro. Aet e oa ar boan diwar-wel. Diskouezet 'peus geudou enklask 'oe bet skoet ur bern mouezed arall geut eo sur, ur penn Izabel. Ya 'vat, ur bern a zo, met 'vel Sophie zo o chom en Arvor, e Bro-Gwened. Seizh vloaz hag hanter-kant, hag un institut d'e sur 'oa ganti. Paket bet gant poanioù benn-spontus, skuizhder-bras, kudennoù evit mont d'ar prevezioù memes. Ha klasket 'neus ober meur a dretamant disheñvel ha n'eus ket hini ebet zo bet efedus. E-touez an testenioù all e c'haller menegiñ emañ hini Nathalie, pevar bloaz ha daou-ugent anezhi, eus departamant Il-ha-Gwilen. Merzheriet eo bet he c'horf ivez. Gwelet 'neus he c'horf o vont war gosaat primoc'h-prima dindan un nebeud michoù. ha n'halle ket ober war-dro e bugale bihan ken memes. Gouzañvet he doa feusterioù benel ha ginekolojik war meur a live. Met gwrionell lod eus ar maouezed o deus merzet oa erru o emplant en uterus, ar pezh ha ne oa ket normal tamm ebet. Pe c'hoazh euh, reoù zo oa bet toullet ar c'hoarzhennoù gantañ. Evit euh, adkavout euh, ur semblant-buhez ordin eo bet tennet an uterus digant tost tregont mil a maouezed e Bro-Frañs betek-henn. Tennañ an ensteud ne dalv ket achuiñ ar c'hudennoù penn-da-benn. Hervez kevredigezhioù gozhañvezezet ez eus distruj pa n'eo ket bet tennet mat an ensteudoù. Met memestra, bras eus ar maouezed o deus gwelet yec'hed o yec'hed o vont war wellaat ur wech bout tennet an ensteud.
Daoust d'an holl destenioù-se n'eus enklasker eur erbet a zisklêria ur liamm etre an ensteudoù hag an efedoù fall ar yec'hed ur mouezhet. Nann, gwir eo, met se zo kaoz n'hall ket ar maouezed o deus bet kudennoù yec'hed-bras hag eus an emplann kas o afer d'al lezioù-barn ar goulenn justis. Kondanet eo bet Bayer ur wech memestra, met e Bro-Spagn hepken. E Stadoù-Unanet ha se zo memestra dedennus-kaer eo bet savet klemm gant nav mil ha tregont maouez. Met evit tremen e-biou deus ar prosez oa bet kavet gwelloc'h an embregerezh paeañ ouzhpenn ur miliard a zolarioù dezho. E Bro-C'hall zo bet ur prosez pe klemmoù douget gant mouezhed zo. Gant ar gevredigezh Resist oa bet klasket sevel ur c'hlemm hollek met kollet he doa ar gevredigezh dirak ar justis e miz Mae daou vil daou warn-ugent. Mod all zo ur bern merc'hed oc'h ober prosesoù o-unan. Ha distroomp bremañ àr istoer Izabel, ma faotador. Petra 'noe diuzet ober pa oe aet yec'hed ar vellad hep an ensteudoù? Ha faotoc'h ha dezhi stourm just a-walc'h. Anat eo d'ar maouezed ez eus ul liamm etre sur hag an efedoù war gorf ar merc'hed. Neuze ouzhpenn d'ar c'hant mil a vaouezed e Frañs zo gant an ensteudoù sur ha n'eus ket bet den O lâret eo e c'hallfe bout ur riskl bennak gant an teknik kontraception-se. Plas ar brieg n'en doa savet ur gevredigezh neuze e daou vil triwec'h a zo anvet Alerte Contraception. Ur c'homite heuliano e savet e daou vil seitek, goude ma voe embannet un danevell get an ANSM, Ajañs broadel surentez ur louzeier, ur lodenn, ha gouenn-klas zo bet savet diàr an danevell-se just war. Setu, An danvez-se zo bet kaset gant ur skiantour deus Skol ar Min. Lakaat a ra war-wel ez eus ur riskl yec'hed anvet korrozion galvanik gant an steudoù e-sur. Ha gant ar riskl-se e c'haller displegañ ar c'hudennoù war korf ar maouezed. Koumanantet e oa bet an denvel-se gant an ANSM met n'eo ket bet embannet gwech ebet da vezañ roet da lenn d'an holl. Met kazetenerion ha kazetennerezed splann o deus kavet an danevell-se ha skignet an disoc'hoù. Ya, zoken oa kuzhet, met lakaet hon eus war wel ivez penaos oa bet roet hor bochad arc'hant da medisenerien zo o deus lakaet an ensedoesiour d'ar merc'hed, liammoù zo etre ginekologourien hag al labourvaoù. Un eil komite oa savet e daou vil ugent, àr-lerc'h zo bet savet un enklask broadel ha re sur. Me gortoz a reomp c'hoazh penn komañs an enklask-se. Zoken ugent vloaz zo bremañ abaoe eo bet lakaet e sur war marc'had ar yec'hed hag abaoe pemp bloaz eo bet difennet poziñ unsedoù e korf ar maouezed.
Enklask ouzh splann, droug mouget e korf ar merc'hed. Lodenn gentañ, Breizh adezet o vountañ war pennoù bras bed ar yec'hed.
Ar un dro e kendalc'h Isabelle da enklask àr an emplantañ e sur hag he zu. Petra 'neus klasket Isabelle ober? Fellout a ra dezhi gant ar gevredigezh 'neus savet heuliañ un hent. Ul liamm 'vefe etre priziuster an ensteudoù hag efedoù ar metaloù pounner war korf ar maouezed. Gant hec'h enklask eo bet darempred Isabelle gant Sidonie Révillon, enklaskerez ha geokimiourez anezhi e Brest, ispisializet war an teknik da dermeniñ orin an danvezioù. Ha petra zo bet gwraet gant hor skiantourez? Sidonie Revillan eus savet dielfennadennoù kentañ war gorzennoù ur vaouez, Trompe da Fallope e galleg. A youl-vat he doa renet ar studiadenn-se daou vil triwec'h, hag ar pal a oa gouzout hag-eñ e vefe ADN metaloù an ensteud strewet e korf ar plac'hed. Disoc'hoù an amprouedennoù a ziskouez ez eus lodennoù bihan houarn hag a nikel e gwiadoù ar c'horzennoù fallope. An divreizhiadez Isabella Sidoni zo deuet a-benn da ziskouez o amprouadennoù savet diwar danvez-korfoù a-stok danvezedoù e-sur.
Selaouamp Ali Sidoni re vihan doc'htu a refe daou an ensteudaoù àr ur c'horfor. Un doare Tchernobil zo 'ba ho korf. Klañv eo maouezed zo gant an emplann e-sur hag ur wech ma oa tennet an emplann e oa aet stad an holl war wellaat. An emplantoù zo kozh d'o foanioù. Kement-se n'hall ket bezañ sklaeroc'h. Diskouezet eo bet gant an div blac'h ez eus ul liamm etre strewadur ar metaloù e korf ar plac'hed hag o simptomoù. Ha diskouezet eo bet disoc'h an arnodenn Sun da bennoù bras bet ur yec'hed? Ya, kinniget eo bet d'an ANSM, neuze Ajañs broadel surentez al louzeier hag ar produoù yec'hed. Isabelle ha Sidoni o deus roet d'an ajañs an disoc'hoù e miz Genver hag e miz Here daou vil naontek. Kinnig a reomp deoc'h selaou testeni Isabelle just a-walc'h. ha ne oant ket en gortoz tamm ebet. An emvod kentañ a oa bet re guzh koulzad. Deuet e oamp tre dre un nor en a-dreñv hep na vefe laosket roud ebet deus hon gweladenn er marilh en digemer. Goulennet eo bet gant Sidonie hag Isabelle ma vehe savet un enklask broadel. Pezh 'oa aotret, met mat eo d'ar vinisterezh lâret dezhi hiziv an deiz e oa un emgav boutin houmañ. Met michoù war-lerc'h an emvod-se a oa souezhet-bras an div vaouez gant protokol an enklask. Ur protokol oa savet gant ur ginekolour eus Bro-Lyon, Gautier-Chen, fichet ennañ gant Ministerezh ar Yec'hed. Ar vrestadez Sidonie Rivilhon oa bet bountet er fin, maez eus an enklask. Barzh ar skipailh oa da gas ur studiadenn oa bodet meur a ginekologour zo brudet evit bezañ a-du gant e sur. Ha neuze enklasket hon eus gant splann war liammoù etre embregerezh Bayer hag ar ginekologourion. Deuet eo bet lakaet d'arvel nag Isabelle na Sidonie er studiadenn-se neuzen, met kuzhet eo bet traoù arall. Ya, n'eus ket kazi meneg ebet deus ar metaloù pounner. Ha n'eo ket achu. Selaouomp Sidonie Revilhon. Bountet o deus ac'hanomp maez ar studiadenn penn-da-benn, betek ar c'hevredigezhioù gouzañverezed a zo bet lezet e-maez deus ar protokol. Klasket hon eus mont en darempred gant Gauthier Chen, oa penn an enklask, met n'en deus ket respontet da Splann! Un enklask 'neus eured chet d'ur mouezhed Tizhet geus-se peger e pade'he pemzek vle re ire. Me ya penn-da-benn, keit en oa d'ar maouezed o deus an ensteud zo dreist da pemp bloaz hag hanter-kant, d'ar peurliesañ. Neuze pa vint ouzhpenn dek ha tri-ugent vloaz e c'hallfe mont ar maouezed bout anavezet o nammoù ez-ofisiel ha kaout un digoll. Hervez an dioublard n'eo ket a-benn pemzek bloaz amañ e vo ret kinnig un dra bennak, met bremañ. ha setu perak on Isabelle. Piv a c'hell krediñ eo a-benn pemzek vloaz pa teuio er-maez disoc'hoù ar studiadenn-se e talvezo ar boan-c'hoar? Petra zo bet grouet get ur merc'hiad urc'hwec'h bout embannet ur protokol sun? Ne oa ket achu an afer? Ne oa ket, evel-just e oa fuloret ar c'hevredigezhioù Alertes Contraception ha Victimes-DMI ha kaset o doa al lizher da Vinester-ez ar Yered e miz C'hwevrer daou vil warn-ugent. Fel a ra dezhe kaout un emgav gant ar ministerezh evit eskemm diwar an dizemglevioù. Isabelle he doa kaset ur gemennadenn brevez da Grisel Ratigné ivez, a zo renerez d'an ANSM. A soñj peus, an ANSM a zo ajañs broadel surentez al louzeier. Un emvod oa bet arret neuze etre an div vaouez. Hag Isabelle a ziskoueze ne oa ket gwall anavezet an doser gant ar renerez. Benn ar fin, mad-du Christelle Ratigné evit lar n'eo ket kempoell ar studiadenn savet gant ar vinisterezh. N'he deus ket respontet da Splann Kennebeut Christelle Ratigné.
Enklask ouzh Splann, droug mouget e korf ar merc'hed. Lodenn gentañ, Breizh a dezhet o vountañ war pennoù bras bed ar yec'hed.
D'an Eugene a viz mae daou vil daou warn-ugent oe savet un emvod e Pariz. Ha petra oa e c'hoarvezet, Itron Splann? Sidoni hag Izabel oa bet e Pariz neuze evit kinnig o arguzennoù dirak izili ar ministerezh. Ha d'an emgav-se e oa deuet ivez Christelle Ratigné just a-walc'h. Ha splann e oa ne oa ket gortozet renerezh an ANSM gant ar re all. Selaouomp Izabel diwar-benn an digouezh-se. Souezhus-tre e oa ken o doa bet dimp ar berzhidi tapout dek munutenn evit distanañ a-raok kregiñ gant an emvod. Ha n'anaveze ket dileuridi ar ministerezh kennebeut kalz traoù diwar-benn an doser. Entanet oe Kristel Ratignier, geper oe kanieg eus Sidoni. Ya, kinniget he doa Sidoni un enklask diwar-benn ar metaloù pounner diazezet war disoc'hoù kentañ e dilfedennoù. Hervez an enklaskerezh emañ a-bouez sevel enklaskoù war ar metaloù, gant ar pal kavout ar c'hudennoù liammet gant an ensteud. Petra eo disoc'h un emvod sonn neuzen? Christelle Ratigny a oa a-du penn-da-benn gant kinnigoù Sidoni rak eo biologourez ivez. Ha goulennet he doa e vefe kaset diwezhatoc'h an enklask broadel, keit ma ne vefe ket arc'hantaouet un dra a dremenfe e-biou ar pouezusañ. Ha ne felle ket a-du d'an emvod eilañ d'an enklask broadel, met ar fin o deus asantet memestra rak e oant rediet. Pa hon eus savet an enklask gant, gant Splann oa raktreset komañs enklask Sidonie e-benn nebeud michoù, ouzhpenn un enklask broadel adhenchet. Ha petra zo bet disklêriet gant an ANSM? Asantet eo bet gant an ajañs aotre yalc'had evit an enklask-se, goude ma vefe kadarnaet ar protokol kinniget gant Sidonie Revilhon. Ret eo ivez sevel ur skipailhad a dud arbennik evit se, da lâret eo ma ret kavout tud zo ispisializet war yec'hed an dud. Met desket hon eus goude hon enklask e vo kroget an enklask broadel e daou vil tri warn-ugent a-benn ar fin, mais o c'hortoz-mañ boas. Ya, evit poent he deus che roet he aotre ur ministrer ar kinnigoù enklas Sidoni. Nann, met an div Vretonez, Sidoni hag Isabelle, n'o deus ket c'hoant lezel an traoù da vont e-giz-se, me lâr deoc'h. Mersi bras deoc'h, Itron Splann, evit an displegadennoù sun, an displegadennoù ho peus roet domp àr ho enklask, ur sujet mil a bouez evit kalz a vouezhed e Bro-C'hall hag er bed aber. Diskouezet ho peus stourm an div vretonez evit lakaat ar wel kudennoù an ensteud da sur. An enklask zo da lenn war hon lec'hienn Splann Pikorg evel-just. Mersi bras deoc'h.
Achuet an abadell, el n'eus lâret an itron Splann e c'hallit kavout an holl enklaskoù àr an ensteudoù e sur àrlerien internet ur media dizalc'h. Moien vo dor ivez ma faotador roaint donezon de Splann bevain a ra ur media a-drugarez d'an argomsen. Merci bras de Domas Laken evit an teknik ha de Metik Jakez Vargas.